שטייט דאס פנאק מען פאר ראש השנה ווייל אלע שטעלן זיך אוועק מיטן פנים לפני ה' אלוקיכם פארן כסא הכבוד כל איש ישראל אלע גייען אריבער אין דעם טאג מען דערציילט נאך אז ביים חפץ חיים אין ישיבה אין ראדעם

ראש השנה פאר די תקיעות חפץ חיים ארויפרופן ארון קודש און האט געזאגט אזוי וואס איז טייטש תקיע בחודש שופר ביי קיסר ליום חגינו האט ער געזאגט אז אין זיינע צייטן היינט קומט א חוץ לארצ'דיגער בחור דא לערנען קומט ער אויף א האלבע יאר לערנען דעמאלטס איז מען געקומען לערנען און איז געווען דא א צוויי דריי יאר האט מען געלערנט און היינט צו איז געקומען מיט די שיף נישט מיט קיין פליגער און ס'איז געווען א בחור וואס איז געווען א בן יחיד און איז געקומען דא לערנען. און בשעת וואס ער איז דא געווען איז זיין מאמע לא עלינו נישט געזונט געווארן, מען האט עס נישט געוואלט דערציילן דעם בחור, מען האט עס טאקע נישט דערציילט, און לימים איז זיין מאמע אוועק, מען האט אים עס געמוזט דערציילן, געמוזט דערציילן, און מען האט נישט געוואוסט ווי אזוי דערציילט מען דאס, וואס טוט מען דא, וועט דאך ווערן פלוצלינג, ביז דער טאטע האט געשיקט א טעלעגראם ער האט א עצה, א וואס? ער האט געוואוסט אז דער בחור האט ליב זייער א נייע קאפטן, זאל מען אים קויפן א נייע קאפטן. מיר ווייסט ער האט דאס זייער זייער ליב, און אין די נייע קאפטן זאל מען אים אריינלייגן א צעטעלע אז די מאמע איז אוועק. און אזוי האט מען געמאכט טאקע, מען האט אנגעטון א נייע קאפטן, און ער איז געווען אזוי גליקליך מיטן קאפטן, ער גייט מיט דעם, ער לאכט מיט דעם, ער פריידט זיך מיט דעם, ער האט געגעבן א לייג אריין די הענט אין צעטעלע אין קעשענע, און ער טרעפט די צעטעלע אז די מאמע איז אוועק, איז אים געווארן נעבעך, נעבעך איבערגעדרייט די שמחה לטיגו לא ראינו.

וואס וועגן דעם האט מען געהייסן תקעו בחודש שופר, מען זאל בלאזן שופר וועגן ממתיק זיין, זיס מאכן דעם צעטעלע. האט ער געזאגט ווי אזוי האט מען, און ווי אזוי איז מען געגאנגען דעמאלטס איבערקוקן וויפיל מען דאווענען אין בתי מדרשים אין דעם טאג, רבותי איז דא נאך א זאך ביי קעי סי, ס'איז פארדעקט וויפיל וואסערע א כח עס אונז האבן מיר, די גמרא זאגט בראש השנה נפקד אסור רחל וחנה, דווקא ראש השנה וואס איז די גרעסטע יום זכרון, וואס די אייבערשטער געדענקט אידישע קינדער וואס דארפן ישועות, דווקא ראש השנה יו ט צו יוסף מבית האסירים, יוסף הצדיק, נאך צוועלף יאר ער איז געזעצן בציון בצל מוות אבער נאך ראש השנה ווען דאס יום הזיכרון הזה די רבושע געדענקט אין דעם טאג די וואס דארפן ישועות, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, נאך צוויי הונדערט און צען יאר וואס זענען געווען אזוי געמוטשעט, אזוי געמוטשעט ביי איזוקי דווקא ראש השנה דאס איז יום הזיכרון וואס דער רבונו של עולם געדענקט די אידישע קינדער וואס דארפן ישועות, דער חפץ חיים האט געזאגט דעם עולם אז פארוואס לייגט מען בשם פקד אסרו אין ראש השנה, זאגט ער ווייל עס שטייט אין בשם פקד אסרו, חזל זאגן אז שטייט אין פסוק עין לא ולד זאגן חזל זי האט גארנישט געהאט, זי האט גארנישט, זי האט נישט געקענט האבן קיין קינדער. ווען עס איז נישט געווען שייך בכלל זאל האבן קינדער, זי האט גארנישט געהאט, און די געווער האט געווארן מהפכות אין דעם טאג אז זי האט געהאט א קינד, דארפסטו פארשטיין אז אלעס קאסט אפ אויל און פייער, ס'איז א טאג פון מהפכות אין די גאנצע בריאה אזויווי רפואות און ישועות און אלע זאכן, און אלע זאכן, רשי זאגט אין בבא מציעא אין דעם טאג מה שתבקש מן היוצר יעשה, אין דעם טאג וואס דו בעטס פונעם אייבערשטן טוט ער, ס'איז נישטא וואס נישט, אלע מהפכות. און ווי האט געזאגט דער דער קאלאשינער האט זיך אויפגעדרייט צום עולם און האט געשריגן, מי לא נפקד כהיום הזה, מי לא נפקד מלשון בשם פקד את שרו, ווער ווערט נישט געהאלפן אין אזא טאג, אזא טאג אז מען נוצט אויס די צייט ווי אלע ישועות מה שתבקש מן היוצר, אלעס וואס דו בעטסט. ביסט אויך אביסל פארהוילן מיינע כלחוי, מען ווייסט נישט וואסערע כוחות מען קען פראווען דעם טאג. די נציבה שלום האט דערציילט וואס איז געווען מיט זיך, ער האט געדארפט אן אייוועלעלע אריבערגיין גאר א שווערע אפעראציע, ער האט פארשטאנען אז נאך די אפעראציע וועט ער נישט קענען זיין ראש השנה יום כיפור אין בית מדרש, האט ער געבעטן דעם דאקטאר אז נאר מחרת יום הכיפורים, ער וויל נישט פאר יום כיפור, נאר צומארגנס פון יום כיפור. האט די דאקטער אים אויסגעשטעלט א וואס ער זאל יא עסן וואס ער זאל נישט עסן וואס ער זאל טון ביז יום כיפור ווי ער זאל ליגן ווי אזוי אלצדינג און ממחרת יום הכיפורים קומסטו אריין אויף אפעראציע יא ער איז אריין געקומען ממחרת יום הכיפורים מ'האט בודק געווען און געזען ער דארף נישט קיין אפעראציע האט די דאקטער אים געזאגט הזמן פועל לטובתך די צייט

ווייסט ער נישט ווער ס'האט עס געמאכט? ערב ראש השנה האט איינער אים אריינגעלייגט א צעטעלע אין פאסט קעסטל אז ס'דא א סגולה פון ענדיגן צוויי מאל תהילים. האט ער מיר געזאגט אזוי טוה איך נישט אין קיין סגולות. אבער ראש השנה ענדיגן תהילים? וואס איז די שאלה? האב איך גענומען דעם תהילים און האט ער געזאגט איך האב געענדיגט צוויי מאל תהילים. און נאכדעם ניין א האלב חדשים נאכדעם האב איך געהאט א בת יחידי, א בת יחידי מיוחדת, איין איינציג קינד. האט ער מיר געזאגט אין תשנ א ח' איז זי געווארן א מאמע, ער האט מיר דערציילט אז נאכדעם איז ער געווען, מען האט אים גערופן אין א ישיבה זאגן א שיר אין הלכה, ווען ער זאגט א שיר אין הלכה, איז האט ער געענדיגט דעם שיר האט ער זיי געזאגט אז ער האט מוז זיי דערציילן א מעשה וואס ער האט געהאט מיט די צוויי מוטירן, האט ער געזאגט דארטן איז געווען א גרויסע ישיבה, עס איז געווען דארטן דרײַסיק פארזעצטע בחורים, דרײַסיק עלטערע בחורים, חנוכה האט מען קלינגען אז די נײַן און צוואַנציק סטע בחור איז א חתן געווארן, איז יעצט א חתן געווארן חנוכה. סטעטש ווי וואס זענען געהאלטן ווען עס גיבט ביז צו יום הזיכרון איז געקלינגען א איד פון מיאמי דער איד האט געזאגט מען זאל זאגן זיין נאמען ער וויל זאל זיין א זכות פארן קינד דער איד הייסט ר' מנחם אולצבערג ער איז א איש ציבור מפורסם דארטן אין מיאמי און ער האט געזאגט אזוי אז צוואנציג יאר האט ער נישט געהאט קיין קינדער.

אזוי ארום, און און לאמיר עס נישט מאכן אזוי שווער, און ווען עס איז שווער קען מען זיך צוטיילן, איר לי איימאל און זי איימאל, צו זיך צוטיילן, און ס'האט געזאגט א אינגערמאן מבני החבירה אין ביתר, אינגערמאן וואס די עולם קען אים נאך, דאס איז פאר צוויי יאר צוריק, האט ער געהאט פיר קינדער אויף שידוכים, פון דרײַ און צוואַנציק ביז אַכט און צוואַנציק, און צוויי פון זיי זענען געווען שווערע תיקונים. צווייטע זאך, ער האט מיר געזאגט אז אינמיטן סידור האט ער געזען, ער האט געזען וואס עס גייט פאר, ער האט געזען אז ער ער העט נאכן סידור דא נישט גיין קיין צוויי מאל תהילים, האט ער גלייך אינמיטן סידור ארויסגענומען תהילים'ס, און ער האט געזאגט רבותי לאמיר זיך צוטיילען, די צוויי ספרים, די דריי ספרים, איך צוויי ספרים, און עס איז געווען דארטן א דרייסיג פערציג מינוט, א האלבע שעה פערציג מינוט, איז געווען דארטן א חרדת אלוקים צעקת מרומם, און אין דעם יאר האט ער אלע קינדער חתונה געמאכט.

אבער שטענדיג ווען ער איז צוגעגאנגען צו אים און די אלע חברה האבן אים כלה געמאכט, ער האט נישט געקענט ווייל מען האט אים כלה געמאכט, מען האט אים בארעדט, ארעם איז ער געלאפן צו א יועץ, וואס טו איך דא? ער קומט אריין איינמאל א יאר און דעמאלטס איז ער בארעדט מען מערכות, וואס טו איך? האט אים די יועץ געזאגט, זיי נישט קיין נאר, די די צער קומט שוין אריין ביינאכט, און ביינאכט שלאפן די אלע, די אלע שלאפן דיינע אלע שונאים, גיי אריין דארטן ביינאכט, און דעמאלט שלאפן זיי. זאגט דער דינער מגיד, ראש השנה די יום הזיכרון די ישיבה זייגט זיך שוין אן פון ביינאכט, ביינאכט שלאפן אלע, עס איז נישטא קיין מסטינע אין אויוון, ביינאכט נישטא, איז דער פאר און דין יום הזיכרון די נאכט איז פייער די ישיבה איז אין קיין גערופן ווערן, פייער די ישיבה, דער אייבערשטער וועט זיכער העלפן אלע העלפן מיר נאר מסיים זיין, אז דער גרויסער גאון וצדיק רבי אלע לופיאן זכרונו לברכה האט געזאגט ער האט בקבלה אז די נשים וואס זיי דארפן זיך מטפל מיט מטפל מיט קינדער, נשים מיט בנות וואס דארפן זיך מטפל זיין מיט די קינדער, און זיי קענען דאך נישט גיין אין בית מדרש מיט אלעמען, זאגט ער זיי דארפן נישט די מצב פון בית מדרש, די גאנצע מצב פון די בית מדרש כדי די תפילות זאלן ארויפגיין צום כסא הכבוד, נאר מען ס'איז דא א ספעציעלע צינור מיוחד פאר זייערע תפילות אז די פאר קאפיטלעך וואס זיי קענען זאגן דאס גייט ארויף צום צינור צום כסא הכבוד צוזאמען מיט די מצב פון גאנץ כלל ישראל צונעזאמט.